א גוטן אוונט, מאנטאג ט ז אייר תשע ע ח. כ'מיין אז מ'דארף רעדן וועגן אזעלכע זאכן, איך וואלט געוואלט בעסער רעדן וועגן אנדערע זאכן, כ'האב געוואלט זייער רעדן וועגן מירון, אבער כ'קען אפשר מארגן אוועקגעבן די צייט פאר מירון, אבער כ'וויל אפשטעלן א מינוט, וויל איך זיך אפשטעלן אויף א ענין וואס. איך וויל אייך זאגן, יעדער איינער קען דא אריינפאלן און מען דארף גוט אכטונג געבן בפרט אויף די קינדער און אפילו אויף עלטערע. מען האט ארעסטירט די לעצטע וואך, ממש פאר שבת האט מען ארעסטירט א יונגערמאן וואס איז אנגעקומען פון, געפארן פון בעלגיע איז ער געפארן אויף פראג און פון פראג איז ער געקומען קיין ארץ ישראל, מען האט אים געעפנט די רענצעך האט מען געפונען פאר מיליאנען דאלארן האט מען געפונען קאקעין, מען געפונען סמים, דראגס, עד כדי כך אין זיין תפילין זעקל האט מען ערגעפונען באהאלטן באהאלטן דראגס. נו, ער טענה'ט אז ער האט נישט געוואוסט מ'האט אים געגעבן פעקלעך, נו, פרעג איך אייך, אויב ער האט טאקע נישט געוואוסט, פארוואזשע קומט אריין אין זיינע תפילין דראגס? דאס איז עכט א שאלה וואס מ'דארף עס איז שווער צו גלייבן די זאכן, ס'איז צופיל אזעלכע וואס מען ווייסט נישט, מען האט נישט געוואוסט, מען האט נאר אריינגעטון, יא ס'איז געשענט אמאל, איך זאג נישט, ס'איז דא אזעלכע תמימים וואס מען קען זיי אפנארן, אבער איך גלייב נישט אויף דעם איינעם אז אז אז אזא תמים, אבער איך וויל נישט אריינגיין אין אים פערסאנעל ווייל איך קען אים נישט גענוג גענוג פון דער נאנט איך זאל קענען זאגן וואס א סארט ער איז, צו מען קען אים טראסטן יא צו נישט, צו אים גלייבן יא צו נישט. זיין לויער אוודאי זאגט אז מען האט אים געגעבן א פעקל ער האט נישט געוואוסט וואס דאס איז און ער האט גענומען און ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז איך קען נישט געבן ווייל ווייל דא רעדט זיך וועגן אסאך נישט נישט ווייניג דא רעדט זיך וועגן זעקס קילא עפעס נאך מער עפעס אזא כמות וואס זיי זאגן אז דער ערך איז עטליכע מיליאן דאלער איז נו איך מיר איז שווער צו גלייבן אז ער האט גארנישט געוואוסט. מען פארט צו דאס, מען פארט צו אן אנדערע מדינה פאר אפאר שעה, מען פארט צוריק, האסט גארנישט געוואוסט, האסט געוואוסט דו גייסט עפעס נעמען, איז דען פארוואס ביסטו נישט בודק און קוקסט נישט? אבער איך פארשטיי דער דער דער דער חילול השם איז דאך מער די גרייז ווייל מען זאגט אברך, אברך הייסט א יונגערמאן א בן תורה, ער איז נישט קיין דאס, ער איז א וויזשניצער חסיד, פון איין זייט איז ער א סערעטער, פון איין זייט איז ער א רבי סאלז, ער שטאמט פון די פון וויזשניצער חברה, איך גיי נישט אריין אין דעם, ס'איז נישט משנה, עס קען געשען אין יעדן פלאץ, אדער ס'איז געשען צו אנדערע, און ס'איז געשען אין אלע חוגים און אין אלע פלעצער מיט די זאכן. ליידער ליידער, מען וויל ווערן רייך, ווי זאגט מען, גרינג. און מען רעדט זיך איין, איך ווייס דאך, יעדער איינער רעדט זיך איין אז מען וועט נישט כאפן, אדער מען נעמט דעם טשענס, און נאכער זיצט מען אפ פאר דעם יארן, זיצט מען אפ. איז דא דא צוויי זאכן, איז דא איין זאך טאקע פון די תמימים, מען דארף וויסן אז אפילו א תיבה טאר מען נישט טון, און די זאכן אפילו א תיבה, אפילו א תיבה טאר מען נישט טון, איך וועל אייך זאגן אפילו א תיבה, ווייל נישט חלילה מען וויל נישט טון קיין קיין קיין מען וויל נישט יענעם העלפן, אבער איר זעט דאך צו וואס ס'קומט און היינט מען קען קיינעם נישט טראסטן, מען קען קיינעם קיינעם קיינעם נישט טראסטן, איז דאס איינס, צווייטנס, די וואס טוען עס, איך וויל זיי זאגן עפעס. ריכטיג, ער רעדט זיך איין ס'וועט זיך געבן, און קען זיין ס'איז זיך געגאנגען איינמאל אדער צוויי מאל, אבער סוף גנב לתלייה, מען כאפט צום סוף, פשוט דארפט איר עס האבן, ס'קאסט נאכער מען פארלירט אזויפיל אויפן מאכן דא, ווייל וואס קריגט ער דארטן אפאר פראצענט, ער קריגט דארטן א סומע געלט, די לויערס מיט די אלס וואס ס'וועט אים אפקאסטן מיט די משפטים איז טויזנט מאל מער, איך ווייס איך רעד צו די וואנט, אבער מען דארף זאגן, איך וויל אייך זאגן, מיר זענען עלטער אביסל פון אייך יונגע חברה, און מיר האבן אביסל מער נסיון פון אייך אין לעבן, און איך וויל אייך אן עצה געבן, עס איז נישט כדאי, בסופו של דבר האט מען אויף דעם שטארק חרטה, טראכט א צווייט מאל, און איך זאג נאכאמאל דעם עולם, טוט נישט קיין תיבות קיינעם, און נישט חלילה ווען מען וויל נישט טון קיין תיבה, נאר ווען מען זוכט זיך נישט קיין צרות, מען טאר נישט נעמען פון קיינעם קיינע פעקלעך, און אויב איינער בעט עפעס, אפילו מען קוקט איבער אהער אהין, מען ווייסט גארנישט וואס פאר צרות מען קריגט זיך אן, ער זעט דאך וואס דא טוט זיך אפ. מען דארף זיין זייער זייער זייער פארזיכטיג מיט וואס מען טוט. א גוטן אוונט.